Hemm kuntesti naħseb fejn għad hemm iċ-ċans. Hemm kuntesti fejn eħe għad hemm possibilità li nagħmlu xi ħaġa, thankfully. Hemm kuntesti oħrajn li huma wisq mit-tifsa biex jittranġaw possibilment. Però dan ma jfissirx illi ma tistax tagħti l-possibiltà li tagħmilha. Ħa ntik eżempju, forsi inqas għandu x'jaqsam, imma forsi tieħu s-sens tagħha. Kien hemm żmien meta l-aluminjum, gold, silver u bronze kien the order of the day, right? Eżatt, eżatt. Illum mhux aċċettabbli, illum kontra l-policy li tagħmel gold, bronze and silver aluminum. Illum jekk jiena napplika għal xi żvilupp jew anki alterazzjonijiet u tibdil f'binja li għandha gold, bronze or silver aluminium, l-awtorità tgħidli biex intik dan il-permess inti trid tbiddel l-aperturi u tneħħi dan l-aluminium. Mela, biex inti ġġib xi ħaġa oħra, qed torbtok illi tirranġa żball, għax illum meqjus żball, let's say, eh, you know, li qabel kien aċċettabbli. Mela jista' jkun hemm sitwazzjoni fejn jiena jekk irrid nagħmel xi ħaġa, right, b'dik il-binja, Irrid nirranġa issa tgħidli imma xiex ħa tnaqqas sular drastika wisq. Fair enough. U forsi binja ta' ħames flats mhux faċli, imma let's say fejn hemm żvilupp ta' ċertu daqs ta' ċertu, you know, fejn anki l-impatt tiegħu wkoll hu ikbar. Jista' jkun hemm xi mekkaniżmi fejn inti torbot illi biex inti jirnexxielek iġġib dan, trid trid tagħmel tibdil. Li wieħed irid jistabbilixxi x'inhu x'qed jikkontribwixxi. Ġifieri, ma nafx ta' qed ngħid hekk, ġifieri. Eh, eh, ma ħsib tiegħek huwa eh, u ma ħsib tiegħek huwa li hemm ċertu żoni li aħna nistgħu għatem tama li hemm oħrajn li Dik hemm issa spiex ta'. U forsi nistgħu nagħmlu xi tibdiliet li huma estetiċi, bħal meta tagħti dan l-eżempju tal-aluminjum. Jista' jkun hemm inċentivi wkoll, ġifieri qabel semmejt dik l-idea tal-land swap, right, li ok, I mean, mhux faċli. Imma, imma again, jista' jkun hemm ġifieri anki inċentivi, inċentivi anki finanzjarji, ġifieri fl-aħħar mill-aħħar tista' tgħidli alright, tajjeb, mela ġifieri dan you know, he, he beat the system u tella kem felaħ, you know, u issa I'm going to reward for reverting that. Okay. I mean, kien hemm min irriskja u bena fil-front garden jew whatever, all right? Un ġitu tajba xil-front garden ġit you know, mibdula u spiċċat għall-argument, right? Ġviri, jew illum bil-possibilità li terregolarizza speċi, you know, ħadd ċans u ġit in a way trid tħallas għaliha ma ġiet hekk tajba. Ġifieri, all right, dejjem ħa jkun hemm dawn il-każijiet illi ara speċi hemm min gawda għax, you know, ħa ċans u ġiet all right. Però, fem, jekk fl-aħħar mill-aħħar ikun hemm possibilità ta' viżjoni, you know, kollox tista' tagħmel on paper, ġifieri l-Ingilterra kien hemm żmien minn għalija neħħu issa, eh, kellhom il-kunċett tal-compulsory purchase, ġifieri l-gvern għandu dritt illi they will purchase, compulsory purchase, biex eh, idaħħal żvilupp ieħor. Hemm realtajiet madwar id-dinja kollha fej ġew demoliti estates sħaħ ta' social housing għax ikkawżaw issues, you know, problemi kbar. Speċjalment social housing li kienu f'torrijiet, l-Amerika per eżempju, n-numru ta' social housing estates li twaqqaw huwa inkredibbli. Jiġifieri jista' anki, issa rajt, again forsi tinsemmi eżempji naqra drastiċi ta' mbagħad, imma fis-sens, all right, Between that extreme. Eżempji drastiċi ma nafx il-Madonna. Le, ġvi appuntu ġvi between issa bejn li ma tagħmel xej u tagħmel din dan l-estrem liħor. Nimmaġa li hemm ħafna sitwazzjonijiet in between, you know, li wieħed Ma għajn u, ġifiri, eh, irritu kun hemm dik l-inizjattiva. Din il-massima, eh, radical solution slowly. Taf kif? Jiġifieri inti taf l-għan aħħari x'inhu, però b'mod pragmatiku ħafna u bil-mod, biex għaddi f'eċċess, taf li trid toqtol lir-re. Dak huwa l-għan tiegħek. Però tasal bil-mod. Però taf li dak huwa l-għan tiegħek, li huwa għan kbir li toqtol ir-re. Naħseb li rridu nkunu ambizzjużi u fl-istess ħin pragmatiċi għax il-logħba issa qed tintlagħab fuq ħafna dimensjonijiet differenti, politiċi, soċjali, ambjentali, il-wirt, u anke pereżempju dik li kont qed issemmi inti ta' li mbagħad tagħti tippremja lil min forsi fott tas-sistema. Naħseb fundamentalment għal self-esteem tas-soċjetà jew ħa il-messaġġ li tkun qed tagħti li isma' cheaters win in this society, naħseb long term ikollu effetti naf li jiena naf li naf li jiena dik tweġġagħni ħafna, naf li dik hija depressanti ħafna. Ekku, le le le.
U speċa, allura trid issib kompromess naqra iktar naqra iktar elaborat li li li li fih ħafna li wieħed irid jinvesti ħafna ħsieb, ħafna expertise bħal nies bħalek u nies minn qosm sociologists, economists li jiġu flimkien biex isir master plan mhux biss ta' kif ħajjiżviluppa t-territorju b'mod estetiku u mal dawn l-affarijiet kollha in konsiderazzjoni. Mela, tlaqna?